Insemmilkom. Jekk tiftakru, il-ġimgħa l-oħra iltqajna ma' Ġanni Borġ Grixu li da skemm interessajna ruħna fih da ieħor u ġalna nisimgħu iktar. U fil-fatt illum sa nkomplu mal-ġimgħa l-oħra. Natik merba, ġan. U illum kalla jrid għandna ħafna xi ngħidu u ħanibdew minn dawk l-għannejja li kienu jgħannu fil-oli dak ngħidu li aħna labor mliża Jew ħafna ismijiet oħra ma ħanoqogħdu fuq hekk issa. Se nisimgħu lilek. Inti x'tiftakar? Min kienu daw l-iktar li tiftakar ta' żmienek? La għana ta' Bulmiza, tajdinna? Jena niftakar ħafna, sur ġoċ, għana għidlek.
Għajdlejli. Ixħat tensa zguru. Tibżax. Għax da kollu ċajtu, jena niktab ma nafx. U għana għidhom kollha blamment. Inti ibda li.
Niftakar najdlek.
Għajdlejli.

u l-izgej, insomma, biex qed ngħid dak l-aħjar u l-ieħor, qed insemmi li niftakar. Hemm ukoll ġanni d-duwija xi. Hemm ġanni d-duwija dak antik. Konna eh, ndoqqu flimkien insomma dak joqgħod ħadejja eh, kien. Kien doqqu kull dan.
Le, u kien janni. U kien janni. Jien kont ndoq miegħu għand Rafer Daggassa. Rafer Daggassa kellu hu doq ukoll il-kiterra jismu Gejtu. Sewa. Ma kien doq mill-aħjar. Insomma jien kont nitreni miegħu ukoll. Tajjeb. U għana konna għandu u feroli, per eżempju, morru għandu għaremix, kun hemm Pawlu l-Bozen, u eh, taċoq, u t-tappa li għafillu. Insomma, jien moħħom.
U ġili anki kien jieġi ndri maħna, imma l-iktar kun għandu bejnietna, nofs il-lejn. Indri għetajt għal-indri il-pupa. Sewa, sewa. Mm.
Issa ħadin ġu għamela għal tal-ħaxix. Il-ħaxix. Għal kalmu ta' ħaxix.
Sewa. Dak għajdinna.
Dak l-iktar wieħed li naf kważi jien. U għalix, għalix ġan. Għax daka kien joqgħu ħdejja. Eh, sew. Li joqgħu ħdejja.
U jiena kont għadni qed nitgħallem, mhix vurdiri kont għadni nitgħallem kont naf ħafna, ma edda xejn li kont naf rrid ngħinu għalih biex ju jani fil-għoli. U kien ikbar minni allura. U żgur ikbar minni kien, żgur ikbar minni, biss ilu 138 sena da. Sew.
Kalmu taħġiġ.
U jisu. Għalli għaflu kien jannem mill-ħjar, t-miex jtnejb xaħġu. Għalli 1960 mela miet.

Għax inkisser kitar fuq rosek. Għax kien jgħidli, xu mizzuri, u. Ej, ma li. Somma ħutu kollha ħbib tiegħi. Għax kien jgħidlek hekk biex noqgħod attent peress li koddajt nitgħallem eh, eh, eh. biex hu rani jagħmilha tajjeb joqgħod jikser u jagħmel is-saħħa u kollox hu. Mela inti għallu inti inti tallimt ir-ritmu minn għandu. Minn għandu l-melodija ħatta tal-għanja fil-oli. Il-melodija fordirjani fil-oli fil-waħd bil-waħda bit-tnej. Għana mhux ngħidu l-abum Liza. Jan Filoli, skont kif jagħmel għal għan nimxu miegħu għana bil-kriterji, tifhem kif? Daqqa b'waħda daqqa bitna daqqa għandi xi waħda spirtu pront imma ftit għax dak kien qiegħed imħarreġ fuq rana fil-oli. Kellu l-ksur u l-vuċa ħelu tifhem kif saħħa f'sidru eh, ma tfax jenta karmnu biex xogħol għallet, eh, imma insomma daw li qed niftakar qed ngħid jinta. Eh,

Mela fuq karnu, mela tkellimna biżejjed u tindem minn ta' wieħed nifakru sewwa. Issa, ħalli niġu il-ġimgħa l-oħra semmejna bosta minnhom, ħalli nitkellmu fuq tindem importanti li niftakru ħafna kif qed li karnu, karnu t-tapp. Dak karnu t-tapp kien idoq. Karnu Cardona.
U għandu d-diski dak. Minn fejn kien dak? Dak minn ħor ormi, dak bħali minn ħor ormi. U eh, kien idoq il-marsa, jew kien idoq il-marsa għanti l-għeremeġ, għant Lucy, mhm. tiġi għom Muse, għant Karmito Wistin, insomma, konna morru kollum kien il-belt, għant Pawlu tal-Petrolju u Pawlu Karti. Sewa. Konna morru kolum kien aħna bejn. Inti id-doq primija jew ta' kumpanija kont? Il-biċċa kbira kont nikkumpanja jien il-biċċa kbiru. Imbagħad ħaft ħafna minn għandu. Ħaft ħafna melodija minn għandu. Però msaddoq Pawlu ta' dak. Għaliex? Għax kien idoq ħelu wisqu. Imma u kien ħarġek, kien jgħidlek id-doqxek u d-doqxek. Kien jgħidli u kien jgħidlek issa jkun il-pinna neħħija. Eh, Mbab għajtek naħħiż il-pinna. Bla pinna. U bdiet bla pinna. Bħalu. Għax huma jsammax kien idoqħelu, qed tifhem. U kien jgħidli hekk tissamma ġibu speaker. Hello, speaker, eh, samma żguru. Kien kodna tiddiskrivinna l-karattru tiegħu kif kien dal-bniedem? Għalħat ma jaf xejn fuq kważi. It-tab? Eħe.
Tab msemmi u Karmnu, Karmnu Karmnu. Ija, msemmi, imma ħadd ma jaf jitkellem fuqu. Ma nafx il-għalem ma jitkellmux fuqu, xorsi l-lum is-siplejra ta' tibżax. Pero jena mhix qed xi ħaġa, jena għajt għalija neħilu kappellu. Ngħid għalija nsibu l-ħjew qed tagħmel. Bħala karattru kien hemm il-aħjar. Kien kollox kellu kellu. Huwa me diski ħelwin insomma da tifhem. Meta tgħid għamel id-diski, xiex diski huma? Mid-diski Maltin hu. Kien għanni ċelja, per eżempju, xudi, semenza, ġoċ il-joċ, insomma daw li niftakar jienu. Jien mizzajru. Tajjeb. Imma niftakar xi ħaġa minnhom. Għax kont dilettant tagħhom insomma, u daqqa tgħallem diska, u daqqa tgħallem oħra. Insomma, tifhem kien bulu kien hemm ta' ċoqdejn iduq miegħu, il-bożen iduq miegħu, kellna mi kumpanjana hemm wieħed jiġieħu l-bożen jismu Peppi u li għol kien ħabib tiegħu wkoll ton il-moqli. U konna ntaqgħu din geremixli ta' U kien ġi fittixkom jew intom kontu tfittxuh? Aħna nfittxuh.
Sewa. Għax u kien joqgħod beqda fil-ħanut u ħana mmorru daqsxejn fejn karnu. Sewa.
kien jiġi miegħi miru, mm. għax miru dejjem miegħi. Eh. U kont mmorru ndoqqu pressjon bidda xejn għajt ħana għamel sija hemm u minn sija tiġi erba' u sitta. Eh. U x'kien ix-xogħol tiegħu, Karnu?
Jena ma niftakru qatt ma għamel xejn. Sekken niftakar jenu. Tajib. Eh.
Tajib.
Dak minn ħaqru mi wkoll. Mm. Tajib.
Ħan nisimgħu issa ġan għax tkellmu ħafna fuq ħadd ieħor. Issa nitkellmu fuq billi nisimgħu.
Sejtna dak xi tiftakar bil-motu.

Oh, insomma, l-eżieġ għanni tajjeb ta' mill-aħjar u kulta. Għax jena najdlek s-sewa kultant mill-ħaxix u ma narfux. Isma.
Bejn u bejn ħaxixu, għax naħsebu mit-tnej xorta jien. Tajjeb.
Tnej ħelwinu.
Għandu ta' kif-falset.
Kolli tijom il-pej, mit tijom it-nej l-ewel. Għandu l-falset fl-ħnu.
Eh, il-melodija sabiħa. Għax u laqwa ħagġa, jaf il-melodija u. Wak ma tkun saf il-melodija, għana fil-oli, ma s-sax tani. Hmm. Għax bil forsoż titħoss. Tajjeb. Ek ma tħoss, bħaddaq, ek ma tħoss, ma tdoqx. Inti. Ulla t-kordew għax ek ma tħoss. Għattajt kas il-klim li jgħidu meta jkun qegħdin jannu. Il-klim li jgħidu. Ġieli noqgħod taħsab ġieli ma nifhimhomx ta. Tajjeb. Ngħidlek is-sewwa ġieli ma nifhimhomx. U ġieli nifhimhom noqgħod attent għalihom għal-klim biex ikun xi wieħed ma tantx ifhimha, nfehmielu. Imma daqqa nifhmu daqqa leha, però jiena nħobb xi

Mela, emmek, ġan, dina xisimha? Nismajna. Di jisimha l-bikja. Sewa, u ġasmini għal-ġimgħa l-oħra. Re minor il-bikja.
Però di darba nisimgħuha ċerta ħlewa iktar. Mm. Għaliex, di x'għamilt fiha di? X'kien is-sem tiegħek fiha di? Fuq il-melodija ta' eh, Iva, iva. Fuq il-bit. Iva, iva. Għax kombinazzjoni jiena kont qiegħed id-dar. U għamil biċċa waħdi. Sewa. Imma mbagħad waħdi mhux ħankompli hawn. Għax meta jkollok minn jgħinek aħjar. Sawa.
U kien hemm da Tony Paċ, iva. naf jew kapaċi jdoqqu, għax mhux ħaj kumpanja kulħadd hekk di. U kumpanja hekk. Tajjeb. Dal-bit għammin hekk. Tajjeb, proset. U ġobni dal-bit jenu. Veru, veru.
Nista' ngħidlek li. Ġelli nagħmluh bħala tango daħna. Ngħid għalih jien ġelli nagħmlu bħala tango, da għamiltu l-bita għamiltu hekk. Ħadd ma jdok xorta fid-dinja. Issa ħa nsemmu xi għannejja oħra. Per eżempju, il-kamlu muskat, il-bambini tih il-għomor, il-ġinġer għat li jgħidu li ntelbis kuttelli. Daka nafu żgur dak. Eħe. Karmnu jismu. Iva.
Daka kont ġili mor noħorġ miegħu mhux biex inbih ta' kien jgħidli imxi miegħi ta' sliema, qasam il-ħobs. U kont immur miegħu jien ma tafx Daqqa forse għaddu temmen hemm, daqqa minn biex nitħabtu fuq l-għana. Xifra xie kont immur għandu. Kont kelli jena tnej jikkumpanjawni, ċertu għet li mqabbi zeppi, l-għana jafuħ ta' daqqa, iva. zeppi li mqabbi u xafarir l-eli, u konna mmur li msida. Taf kem kelli zmin dak iż-żmien u? 16 kelli ta' Għax naf blizzat għax kont nizemmenem, kont u kwanzi biex tal-pieta,

Mela, semmejtlek il-Lepolis ta' Siġġiewi. Dak janni fil-ħoli wkoll. Bil-waħda. Tiftakru inti.
Niftakru però dak ftit daqqejtlu. Għax dak kongregazzjoni konna serata jisma' li jkun hemm serata u jiġi biex janni. Allura jkun hemm xerba jannu bl-ispirtu pront u ċedulu biex janni xi ħaġa fil-ħoli. So, fejn tqajt miegħu inti fida? Dak daqqejtlu fejn kollha kważi.

Sawa. Mill-inqas. U semmejt li wkoll il-ġanni d-duwija. Dak Dak minn fejn kien? Dak kien kombinazzjoni li kien hemm Rafael Targas hemm jew ħdejhu bib ma' bib. U jien kont natgħallem il-kitarri għand għand Rafael Targas hemm. Għax hemm iktar it-tren jgħid jien. Għax kellu Rafael Targas għal jaf il-hu għejtu.

Ġanedi u hija għax noqgħod niftakar ngħid eh, dak kien jgħan neħelu u kulħadd kien jgħan neħelu u jien moħob hemm maqdar iħattu. Ħani, il-ħin kod issemmi da diski. Inti ftakar meta saw l-ewwel diski għamluhom barra minn Malta. Ah, jena iftakar ftit għax jena kon zaj meta għamluhom. Jien meta għamluhom id-diski miżgur kelli minn snin. Ma nafx eżatt eżatt bej wieħed u Fi 30 għamluhom dawk x'imkien 29 u 30.

Iktar nessieħu jien per għandu flimkien. U għanna konna nizlu għan Pullu Karti, għan Pawlu, mhm. Pawlu Karti, xandu t-tifil tiegħu Pullu. Li kompanja.
Ejju, kompanja wkoll. Daka kont immur għandu jien u qabel ma kont immur għandu jien kien hemm jgħidu wieħed dum kull Ġermaniż. Allo kien janni fil-oli. Taħsbu mara ta' qed janni leħnu kontra vuċi jiwa, imma kien janni ħelu. Kellu ksur ħelu. Il-ħanu tagħhom fejn kien dak?

Meta mur sa fej Pawlu ħa jew idumu kiex kien hemm dubju wkoll dak iż-żmien qablu. Imma mbagħad Pawlu Pawlu Karti kellu l-kiteri xi kumpanija ta' ukoll Pawlu Karti għalli aħbillu kien ukoll Mr. Pollu. U kont immur hemm insib kiteri l-essi u ma qont tala xejn jgħajjen. Għalfejn għandek kiteri l-essi hemm, però kien hemm min jieħu tiegħu ta' biex idoq tiegħu stess imma jien ma ħabbex rasi, idoq dik u bl-oħra, illum leta, illum tiegħi rrid. Illum mak ma jkunx tiegħi ma nħux piġi. Lim tara l-aħjar li sibhom lesti jew kella tiegħek?
Jena ku nsibhom lesti kieku aħjar, però jiena għalija għandi kiterra. Il għandi 60 sena. 60 mhm. sena żgwil għandi. Għax kont niftakar kont għand parrukkil, ġenglis u beħjeli. Kont żgħir. U jgħad għandi d-dar għad għandi. Saħlet fl-egwa dorobbe u inta tqotri bl-oħra u biex nibża għalija. Imma dak iż-żmien, x'kienet ir-raġuni kienu jħalluhom minn din din il-kitarri? Għadi. Għax li huwa wieħed jien kont imur. Toqgħodx tgħidli fejn u fejn hu. Immur nieħu tiegħi jew xi ħaġa jkolli aptit. Nara kitarra hemm dan la, li important doqda xejn li mgħallem. Għax eh, kont dirittan kont biex jindoq. Speċi kienu l-istedina għal min jtidoq. Zgur kun l-arresti.
Imbat eh, kun hemm remur kif f'daqqa eh, jdoqqu. Għax għan għandoqqu anke minnu doq prim ta' per eżempju nikkumpanjaw xulxin. Dak idoq prim, liħu doq prim, minn doq prim, nikkumpanjaw xulxin. Issa li ġiri smajta minn dak li akkumpanjaw, li jgħidu l-ek mux kullħat jaf jikkumpanjaw, di vera. Veru. U għalli.
Laqqa tajt, enti, zatt, sewat li. Għax ah, mux kullħat jisma xorta. Ħat meħol xorta. Ekku kun anke skordat. Eżempju, mhix kulħadd ta' Ivi. biex ma jħax kulħadd, Eh. għax hemm min jaf jikkorda. Sawa. Imma hemm min pereżempju jibqa' għaddej, ikollu prima, sekonda, xini, skuldata, ma jħossix xejn tant għall-aħħar ftit. Sawa. Mhix bħalna, aħna li ndoqqu prim kważi kważi kollha nafu kull dawu. Jena ġeli kontu ndoq xandir, pereżempju, nismaħa niżlet daqsxejn tal-laħħa.

Ara, zepja ta' ċoqqa li għafilu kien ibati bdi. Eh, li ġan l-lum mux ħana korda u malajx, iħob jikkorda dak il-korda tajjeb irita, eh? u ma tijax tort. Għax ħarta korda tajjeb, bħal meta jgħidu per eżempju ħaridum tifressija u torqa kwarta, mill-li eh, id-dum ħafna ma torqa ċej. Ekku, tajjeb. Għalli ġan nisimaw sa silta oħra minn tijek li naħseb ukoll ħatkun interessanti bħal-oħra.

De propria re maggiore. Sewa.
Imma vanne polea, eh. per eset indoqqu hekk, indoqqu iktar għani anke la melodija tal-prejje.
Sewa.
Għallin semmu spiritu pront.
U għalix? Għax peress li meta għannu spiritu pront, hekk huma. Sewa, sewa. Bet indoqqu spiritu pront. Sewa. Li wieħed jagħmel għanja waħda l-istess għanja u jindaqqa nagħmel l-għanja daqqa eh. nagħmel murdija tal-prejjem. Tajjeb.
Issa wieħed eh, ġan, wieħed mill-għannejja il-kbar li l-lum għadu jinstama ma l-istess bħalek mim li blomor. Huwa Ninu Galja il-Kalora. Xtejdidna fuq Ninu? Dak Ninu Kalora, jekk għandi amment, sewa jien naħseb li għandi amment, U minn xejn ħanajt ħażin. Daka jien daqqet l-ewwel darba. Sewa. U kien miru, għax miru dejjem miegħi, għax jemur jiġi miegħi. U darba kellu ħabib tiegħu waħdu kollu, illum imsiefer, jismu Anġlu Ruxa jgħidulu. Iva, sen kelmu hu. Iktar jgħanni fil-ħolin kella spiritu pront. U dan jenu kalora Sabu, wieħed minnhom kien ehm, ċertu wieħed anġlu dar qed ngħidlek kien, ir-ruxa, u għallu biex jgħanni xi ftit. U dan anġlu eh, ruxa, da peress li ma jaraħ, ninsa ta' iva. dak jgħetlu sar jessa. Iva. Insomma, Kellu wieħed ħabib tiegħu ġim mill-Awsarja. U qallu għanċ, qallu kif nagħmlu, qallu nġibu tnej id-dar, qallu ħana nannu tnej, qallu nħdu piċir bejnietna. U kellu dar qudiem l-isptar għadna niftakar. Iva. Qallu u l-keter istaw tħosseb moment. U dan għanġlu Dar Ruxa konna ndoqqu għand Paula Zundajruwa. Kien janni filoli bi kara. F'qoddim l-istazzjon naħseb. Eh, fil istazzjon eżatt ma għalik. Illum hija tarmat bil-fajenza għandu. Sew, ħanut.
Ħanut.
U jena kont murem ħabbaġlu, konna ħbib jena għanġlu, jimpeslu kont nanni xie għanja bil-mot l ewwelem u ma jkurem ħadd ikunu ġewwa. Eh. Kont nammi kors nanni waħda miegħu, daqqa bil-waħda, daqqa bitnej. L-umleta? La bormliza. La bormliza. Eh, però, ma għabsar, Jed.
Imma għax jena kont dir tant għal ħafnu. Tajjeb. U dik il-melodija edha fuqi. Sewa. Għax karmnu narġaw naqaw fuq karmnu għaxix għalli fillu kien jgħallim ili ju. Sewa. Allura, miex nanni bħalu da, għasedija. Ma speċi tħajjar.
Ma meġi wahda.
L-ewel hemm, insomma. Imma nġlu kien janni ħelu koll qed ngħidlek jien ruxa. Insomma da biex ma ntawlu wiex. Fuq Ninu.
Ninu kalora.
Dan kirrani janġlu lili.

Imma l-kalora ke winner, imbat waħna nartaħat biex jisnaqbu l-skors ieħor nartaħat, xinti għat li kif tafu. Sawa, u jgħat nardak kif ġozzur ġorġ. Nartaħat konna nżlu għand kan metaw istin l-bicċa kbira, jem ikun hemm it-tiġrija, u minn wara t-tiġrija, minn wara għallana, minn wara t-tiġrija, minn wara għallana, mbagħad jisma' u jien kont niżel daqqa, jien daqqa sħabi, insomma. Pero jiena ma' miru kont niżel kun artaħat. L-ewwel mmur għand tiġrija, naru tiġrija, mmur nduqqu ftit. Konna mmur għand kalmi. U dan jenu konna nsubu hemm. U darba nsortajtu jien, per eżempju, kien jan nimba Pawlu l-Bis. Pawlu l-Bis, tafu, de Gavariera. Iva, iva. U jkun hemm Pawlu Sejkel, insomma, dak ismi il-bambinu. Kien ikun bidoq il-om il-klesi snin u l-klesi. Iva. U meta jixbaj doqsija ġan, nrid doqsija, eh. Pawlu doqsija, kuħat ndoqsija xurxin.

Is-superstar issa. Ok, superstar per eżempju, eh, jena nafu jkun mal-bambinu għax daqqa kien jgħidlu Pawlu. Sejker dejjem miegħu mal-bambinu kien jgħadni mill-aħjar kollu. Insomma kien tifel daw, imma llum eh, llum sar raġelu, miżżewweġ ħabib tiegħi ħafna eh, ħatnu l-bambinu. Daħatnu l-bambinu jiġi. Ġiġi li għedli biex ndoqlu ma nistax jenu. Xjani, xjani da superstar. Il-superstar jani kollu xu.

Lil John Laws.
John Laws, ħanajlek. John Laws jena għamel diski miegħu. Għamel ċerba diski miegħu. Ġifi, għamiltom l inti? Għamiltom l jien.
Pero l-melodija tiegħu.
Eh, sewa.
Melodija tiegħu.
Jgħid li ku mela.
Għax dak il-melodija jgħax jagħmilha. Min ma jafx għamillu għamillu l-melodija jien. Eh. Għarra bambinu kollha jien għamiltomlu. L-istruġent għamiltomlu jien.

Ilu ta? Dak fejn jiġi. Ilu, Burzabuġa.
Sewa. Burzabuġa ma l-induru għek dik Iva, dak iva, naħat. Iva. Insomma konna ndoqqu hemm ilu 35 sena mill-inqas. Sewa. Mill-inqas ta? Eh, eh. U mbagħad iddajat. U ngħidlek is-sewwa tlift ta' ħames liri jien. Eh. Għax min qabad idoq jew xi ħaġa minn barra l-qagħda kienu jagħmlu ħames liri. U ġolla. U konna weħednihom le, konna weħednihom jiena. Zippet ta' sika u għalli fil-luttu qala. Minna l-meret semitu ta' għal-miskin. Konna u ħajni jom aħna ħamis jew kull wieħed, insomma. John Laws kon nitkellmu. John Laws, ejwa John Laws, aħna. Jena, tnajdek daqqet mi jew toqx tajdi illu għandiex. Jumportan semmi xaħġa. Eh, Memx għalfej.
Memx għalfej.
Għax għandi ġisemmi kieku, eh. u kont immur ndoq miegħu. Il-bicċa kbira konna mmorru ndoqqu it-tlieta u l-ġimgħa. U meta ngħidu il-lukandi ta' għannu kien isir? Ta' żgur għannu b'kollu, sa' kienu. Spirtu pront. Spirtu pront, tagħna fil-għoli, għax ikun hemm Martin jisimgħuna. U kien għanni ġolos kien għanni la mara wkoll. Janni bħal mara propja. Isma. Per eżempju, s-surġent jibdelu. U l-law si komplija. Imma jitħol mi jitħol ma jarax il-wicċu ma jarħox minn mara. il-ġollaws. Nofsani għallu kien jgħamlu? Le, nofsani, nofsani kif tajt inti, ma nofs spirtu pront. Ġifir miex nofs tal-oli. Tebejajt li ġistrofi, il-surġent. Bad ġistrofi komplihom ġollaws. Sew, sew, sew. Ma kien jħdu biex il-binum. Issa, ma kienx ikun hemm turisti barranin fil-lokandi. Turisti, kemm kien hemm turisti? Għala kif kien jifhom?
Għax is-surġent Kien jani xi tnej bl-Ingliż ukoll. Eh, fimtek kien. Kien jani xi tnej bl-Ingliż ukoll. Allura jiena jani bl-Ingliż u jani bil-Malti. U jani biex jani ndoqlu kont. Tifhem? Dak kellu waħda tal-kunjat għamiltu l jien, għamiltu diskohra xarar, insomma l-ġollaw għamiltu iktar u. Ġollaw senti tafu. Eh. Tajjeb minn kollox għandu leħen, ksur, vuċi, tul. Għandu l-bit tajjeb, xeħ nsu ktar. Xeħju. Issa inti għandek direta kbira. Eh, kemm ilek tiftakru li bdew jannu bl-Inglis? Tiftakru xejn, ta' feżal bejt ieħor. Jena bl-Inglis.
Eh, Mwa gwerra zgur naħseb.
Mwa gwerra zgur. Mux qabel ux veru. Mwa gwerra zgur.
Għax jgħu għara gwerra mbaħt bdejt ndoq da xie ġajt. Sewa. U per eżempju qabel gwerra kalzunetti għu ndoq jien. Sewa.

Bil-mod hu.
Tajjeb. Ara, l-għana fid-Dani, l-qas ma nafx mid-dal aħħar għandha bl-Ingliż jew bit-Taljan xi għamel. Bit-Taljan, dak għakol. Bit-Taljan, eh, id-Dani.
Eh, kont eh, eh.
konna morna it-Tri Sardinja, eh, u meħtu għal-men kien niskop li u jgħed jikkomunika. Ma maċċukku tal-fjuri?
Iva, iva, iva.
U fil-fat marta jibda. Iva, zgur. Pero kif najdek, ġifiri, Sew, għax smajthom jgħidu wkoll għax huwa jien ma nafxu. Li għandna tajjeb bit-Taljan ukoll. Sew, ritmu, naturalment ukoll aħna eh, esperimentajna eh, ukoll kien hemm xi Taljani qegħdhom biex jisimgħuha u fehmuha u għaġbithom. Allura naturalment l-udjenza mbagħad żgur li morru tajjeb. Jiena kon sejr ukoll inti taf. Ma jiena mis-safar nibżaw. U niddejja. Jiena anke l-Awstralja bagħtu eh, biex nitlan kif xejn u ħija qiegħed hemm. Imma ngħidlek issew it-teqfila.

Sewa ġan, ma dika xisima li din smajnes. Di, aħna nedulu fabel nofs onda. Sewa. Imma da semmen il-bdewa. Sewa, sewa. Għadda qabel kienu jidu fuq il-bdewa. U anki da da ħafna fuq il-bdewa. Iva, iva. Għax ma tafxent darba kien inventa Charles

F'każ inkunu darb'oħra fuq Fredo Lawċi. Salvu, fuq salvu. Eh, le, salvu, salvu l-kom eh, doq mit-tajbin, eh. għax jaddu anke muża kien dak. Ma għadux għaj miskin għalli għaffellu. Minn fej kien dak? Dak kien minn ħamru minn kol, minn ħdejja. U prim kien doq? Kien doq primi, kien jaħdem u farsi għad niftakar. Mhm, mhm. Insomma, dak kien doq tajjeb ħafna ta' pero ma tantx kien imur fil-ħwienet. Dalaħa kien joqgħod lejl imsida. Kien doq ma' zeppi ħarbat. Kien jikkumpanjaħu. insomma, u kien hemm l-iskarp jikkumpanjah, insomma, da Salvu Karwan u kellu ħġuġi wkoll. Mhm. Kollha madhom xejn daw tal tisemmi. Ma daw kollha kienu
Kollha taw semhom għadda u xveru. Kollha kollha, l-iktar kien jgħidu ekku, però kellu l-mużika wkoll da Salvu. Ejwa. Imma battajja ta' l-għana bħala. Jagħmel qdu l-prejja. Kelma żgħir fuq kedu l-awċi.

Iwa, l kien janni daw stejjer imbarazzijiet. Makjetti, jo? Makjetti, iwa, daw kien janni biss. Xil-bqija, bħala spiritu pront ma kienxu. Imma kien jaf ħafna skolu u jirranġa. Għadik talmek u. Kien dir tan daw l-affarijiet. Per eżempju, nkella ħafna daq minn tijaw. Daq, miex daq, melodija tal-għana. U kont insomma dax kien ħabib mal-bombinu u konna morru flimkienu. Sinti taħseb li dana ma tanx kellu żmien? Ma tanx. Kellu żmien.